Selamat lemai begulai enggau aku ini manang kumang jegit endun celegit lijit mit anyam pisit turun dua. Ngerejang sumpit lasi pala temaga laja bejarit ngentak ke kepit keregai pisit rerah patah tiga. Nama berita kita bala uchu ini?

Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai iya menyamua nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ngambi bela empit nyepi mimit enda masai ke nadai. Baka ke lemai tu, ini nusi baru jerita ti lama ba ruai kitai tu chau. Jerita kitai tu udah diseruri di gerinik ini ngemua mit lalu dipanzut kinik baru. Baka tau ku munyi pengingat nya ucau pengingat tau suba. Dipedua bakih ini ti benama mereta nyadi ke nama karung. Maya mereta keterubah iya gawa ba menua Melaya ucau mereta diau begulai enggau menyadi indai iya. Mereta berunding deka ngiga rumah sewa ti. Semak enggau endur iya gawa laban rumah ibu mereta nya jauh ari endur mereta gawa. Bisi siku bakih mereta ti sama enggau mereta gawa nya dia madah enda jauh ari endur sida gawa bisi rumah siwa mudah. Laban, bakih mereta nya tadi nyiwa enda jauh ari rumah ti dipadah kia ngagai mereta Uchau. Udah bulih rumah semua, ujung bulan nya mega mereta pindah. Nyadi rumah ti disewa mereta nya Uchau ba tingkap empat. dipandakka jerita. Udah tembu berangkut barang semua indah, Merta lalu ngalik kediri ba dalam pangking bai kelelak berangkut meh jara. Malam ti keterubah enggau malam kedua nadai nama-nama utai nyelai nyadi tang meh ko kita uchu. Iya meh ketiga malam. Merta udah diau ba rumah nya dia, utai nyelai mega nyadi nemu kita ucok. Lebuh merta pulai gawa jam sepuluh malam, dia merta ngasai ke bisi orang bejalai entudi ari belakang. Tang merta na ibuh. Iya bia engka. Engka nya mayau pia kenu ku anak ati mereta ujau. Iya meh mereta nya udah datai ba mua pintu bilik. Dia mereta asai ke bisi ninga orang bekedumu berandau dalam bilik. Tang meh penyelai aku kita ujau. Pintu enggau gate luar rumah mereta nya agi betambit bekunci ari luar. Meda utai baka nya, Merta ngai mai runding. Engka ribut dini, pia ko Merta ucau mutap dalam ati. Ngai ngerau diri meh jara. Merta pen lalu tama ke bilik. Udah mereta tama, iya lalu ngidup ke api lampu. Benung jari mereta deka nekan tuil suis lampu bilik besai. Dia mereta ngasai ke bulu pega iya. Tak nyerengat, mereta mega ngasai-asai bisi utai mansa mua iya tak beribut. Meda baka nya. Berumban tudah mereta ngidup ke api lampu. Udah nya lalu tama ke pangking mereta. Ati takut ne ibuh sebut ucuk. Tang meh nguji ngering ke ati diri sereta enggai berunding ke utai nya. Udah tembu mandi semua. Mereta lalu ngalik ke diri ngedang belakang yang api lampu enda dipadam ke ia laban ti agi takut meh jarak. Ngumba ga mata tudah mereta maya nya ku kita uchauk tengai tinduk. Dipejam ke ngai dipejam ke ngai ga mata tudah tuai. Nemu kita uchauk lebuh. Tudah mereta mejam gemata, dia iya asai ke ninga orang bekedumu berandau. Tang meh jaku orang nya, enda temu leka, iya meh tudah mereta njelak ke mata. Nadai agi orang nya didinga mereta bekedumu berandau. Enam rasai. Ari penyau kerebak tawas, Merta nurun gawa baka selama. Lemai nya, Merta ngagai rumah ibu iya seraya ti bebakih enggau petunggal iya ti benama Mulan laban ari siti Merta ke misi ujung minggu. Aka agi bisi kusung dua digawa nya. Aku ka enggau deh gawa. Pia ku Mulan ucau. Agi. Agi ngiga orang meh ba endu aku gawa nya. Pia ku Merta nyaut betunggal iya. Lemai nya, seduai pen pulai ngagai rumah sewa Merta. Dia Merta asai ke bisi meda senayau orang bediri ba mua pintu bilik iya. Merta enda memunyi enggai ke petunggal iya nya takut. Merta semina bejalai merening kaki aja uchu enggai meda utai ke mua. Udah seduai tama ke bilik, Merta nadai agi meda senaya orang nya uchu malam nya. Jenek meh seduai ti indu wak nadai utai nyelai nyadi. Dia meh malam siti. Dia mulan asai ke bisi ninga orang bekedumu bejako baka utai di dinga tudah mereta dulu tadi. Mulan enda mu munyi laban mulan bejangka engka mereta berandau ngena tali paun. Malam siti, mulan majak enda nyamai ati. Mulan madah ngagai merta. Iya ka tinduk nyemilik tudah merta. Merta nadai ga mayuh jaku, semina ngau aja laban merta nemu petunggai nya buyan. Malam nya, sebilik meh seduai iya tinduk. Kira urung iya pukul satu dini hari dalam. Enda mukai-mukai. Tudah Mulan nyau ka kemi. Mulan lalu ngerat tunggal iya Merta minta ulu ke jaman. Merta enda mau munyi semina angkat belubah-lubah ari peninduk. Lalu bejalai entudi Mulan ari belakang. Udah tembu semua, Mulan ka pansut ari jaman tayang ba Kukitau, Chauk. Enda mukai-mukai api lampu jaman ta padam. Nya meh utai dalam jaman nya dia ku kita uchu ta petang tegayam aja meh nya dia. Nyepi utai baka nya Mulan pun lalu nyerauh. Anang betundi aku tu nadai utai peda ka pansut. Pia ku Mulan jaku ari dalam jaman nya uchu. Tang meh, mereta ti nganti berual ngulu ke mulan nya tadi, te enda nyaut. Utai berual, senyeman. Ka penda, begama aja meh tudah mulan dalam jamban ngiga tuil pemegai pintu chau. Udah Mulan tegamuk ke tuil pintu, dia Mulan ngasai ke pintu jamban nya tak dikunci urang ari rual. Mulan nguji baru ngidup ke api lampu. Agi ga api lampu nya ngai idup. Apo? Kada udah bayar ya bil karan tu? Pia ku Mulan nuchuk mutap ke diri bejaku nengalik dalam jamban nya dia. Iya meh nyau pengelama tudah mulan tukil-tukil deka muka pintu bilik jamban. Dia pintu jamban nya pen ulih dibuka mulan enda nemu meh kitai uchu baka ni tudah mulan enggau pintu nya tau ulih tebuka. Benung mulan ke pansut ari jamban. Tak baru nukang ke pintu jamban, tudah mulan ucau. Dia iya ngasai ke utai beribut mansa mua iya. Nyepi utai asai nya, mulan beguai tama pangking petunggal iya mereta. Lebuh tudah mulan tama pangking.

Aka, nama deh madam ka api lampu jaman. Udah nya tama pangking enda madah. Pintu ga dikunci dari rual, baka ni aku ka pansut. Nasit ulih buka aku demalam. Dek deka ngau ka aku enda ga ninga. Iya ka ngulu ke kitai. Udah nya tingal ke iya kitai. Pia ko Mulan lucu. Pelik pelik ngapa meh mata tudah merta danu po tunggal iya uco. Nai nadai aku ngulu ke dek. Pia ko tudah merta ga. Eeh, nadai urang bukai sebilik enggau tua ditu. Enti ukai dik, sapa agi deh? Pia, ku tudah Mulan nuchau bejaku enggau ati ringan. Merta nah mu munyi agi. Laban iya nemu, urang ti nguluka petunggal iya nya ukai merta tang meh utai bukai. Tambah mega, merta angai ngenakutka petunggal iya. Iya meh chukup jam alai seduai nurun gawa, seduai penurun baka selama. Lemai nya, laun seduai pulai laban bisi uti. Kira urung iya jam sepuluh malam pia meh. Seduai pulai rindu gawa. Iya meh seduai benung niki tangga. Enda mukai-mukai. Dia seduai te tesium ke bau but, bau bangkai, mensik amat tama idung. Seduai sama bela enda memunyi, semina beperening pangan diri aja. Seduai lalu berumban niki tangga, lalu tama ke bilik. Malam nya, seduai sama enda bejaku enggau pangan diri, ku kita uchu. Udah tembu mandi makai semua, seduai lalu tama pangking deka ngalik kediri. Mulan. Agi nyemilik pangking tudah mereta uchu takut tinduk kediri. Baru ka lelap meh seduai ti galik nya uchu dia seduai ninga orang bemain kuli ba atas perabung nya din. Aka, nama agi bisi orang ba atas tua tau? Heh, sengapa aja adai. Dini bisi orang agi. Endua tua diau tu tinggal ti pengabih iya. Enti deka meda, alai medi aku tu ka tinduk. Anang achau aku. Pia ku meda tau chau nganu petunggal iya. Mulan badu agi bejaku ninga saut mereta munyi nya. Kira bisi lima belas minit pia meh seduai ninga munyi utai nya uchauk. Nah lama deh nya dinga seduai iya. Nyau balat agi munyi utai nya ku kita. Nyau baka nama enda ni munyi orang ke ngempas ku time nya. Mangka ku time nya dia. Au macham aja munyi utai didinga seduai malam nya uchauk. Seduai ti ninga utai bangat ngeraya nya sama bela angkat dua-dua. Laban tudah mereta ti berani ge angkat meh iya lalu ngidup ke api lampu. Ngetu enda lama utai nya ku kita uchu. Iya meh jam dua dini hari dalam. Dia seduai ta ninga orang ngusak git rumah seduai naka iya pun malat. Pintu bilik besai mega munyi ke dipandam orang ari rual. Nya meh ku kita uchu tudah mulan nyau gegebik aja pala patung. Ninga utai bangat ngeraya nya beduan seduai malam nya. Dia meh seduai. Sama bela beberap pangan diri sama enda memunyi. Semalam malam nya meh seduai enda tinduk ko kita uchu. Muak ke dini hari baru meh utai nya dia senyeman. Pagi hari kenu ko anak ati seduai lalu besimpan ke kereban besimpan ke keresa. Lalu pulai ngagai rumah Indai Mulan. Datai ba rumah seduai lalu nusi utai ke udah nyadi ba seduai malam nya uchu ngagai ibu mereta. Nya meh ko kita uchu lebuh Indai Mulan ninga utai tusi seduai mua Indai Mulan berupai amat pucat. Tengah hari nya. Sida tiga lalu ngambi barang Mulan seduai Merta ti agi tinggal ba rumah nya. Merta enggau Mulan mega lalu badu gawa sehari nya mega. Kira takah tiga hari udah nya, dia deh bakih Merta ti madah ke rumah siwa nya suba betalipaun ngagai Merta. Nya meh bakih Merta nya nusi. Ba rumah siwa ti disiwa mereta nya suba uchu, kira ke bisi lima taun ke udah meh. Rumah nya suba disiwa tiga iku lelaki peranak menua bukai. Sida tiga nya diau dia lalu bebunuhka sama diri ketegal belaya ke indu. Bepun ari nya meh, nadai siku orang berani diau ba rumah nya uchu. Bisi pun enda kala lama. Dulu, sebedau mereta nyewa rumah nya, bisi siku apai tuai orang enggau sida sebilik nyewa ba rumah nya suba nusi. Malam ti keterubah sida sebilik diau ba rumah nya uchu, dia deh uchu apai tuai nya ti beumur tiga bulan ngai badu nya ba iya. Baka ke digetir orang. Macham leman chara kena sida ngaum anak mit nyau chau tang meh. Lalu enggai badu ngekal ko kita. Nyau biru mua nebiak nyambai iya nya pea. Meda utai baka nya. Nyau ma petuai nya mai uchu enggau anak iya ke sepital laban menantu iya bedau pulai gawa. Nemu kita ucau, iya meh udah tama dalam toka dia dah nembiak mit nya tadi tak lalu badu nyabak baka api panyah ai. Sepemanjai jalai ngagai sepital kenu ku apai tuai nya ucau. Tanda biak nya tinduk pang ko indai iya. Datai ba sepital chik lutur. Tang nadai ga nembiak nya nama-nama. Lebuh apai tuai nya nganjung anak enggau uchu iya ke sepital, tinggal meh bini enggau anak indu iya ke biak ba rumah uchu. Lebuh seduai iya tinggal, dia seduai ngasai bisi orang nengkuk pintu. Tang meh lebuh seduai muka pintu, seduai minai nadai meda ayah semensia siko ba rual. Udah nya ko kita uco, pala paip, nemu ngidup ke diri. Eja, berani kita diau ba rumah nya uco. Ukai nya aja ko kita, bisi deh pangking siti, nemu ngunji diri ari dalam. Baka ke bisi orang nikup ke pintu lalu ngunchi pintu nyari dalam. Seduai Minai sama bela tekenyit ninga munyi pintu nya tikup munyi ke diempas ke orang uchauk. Utai ti nyelai nyadi nya kira bisi dua jam pia. Meda utai bangat ngeraya nya, seduai Minai lalu lari tama pangking. Lebuh sida tiga pulai ke rumah dia pai tuai nya nengkuk pintu tang meh enda dibuka ke bini iya meda baka nya. Apai tuai nya tadi lalu betalipaun ngagai bini iya minta buka ke pintu baru meh bini iya muka pintu. Lebuh bini apai tuai nya meda laki iya, iya pun lalu nusi nama utai udah nyadi enggau sabak-sabak ngagai laki iya. Pagi hari siti, sida sebilik lalu pindah ari rumah nya sehari nya mega uchauk. Udah mereta ninga utai tusi bakih iya, lalu nganu bakih iya nya uchauk. Dek aja meh berani diau dia lama. Pia ke bakih inya ucau. Eeh enti dek madah ke aku rumah nyena tentu manah enda aku ka diau dia. Pia ku mereta nganu bakih inya ucau. Neh nya meh naka jerita kitai baka kelemai tu ucau. Nya aja ari indi